fambai nesu boys fambai nesu fambai nesu fambai nesu guys tisu hapambori ah, navamwe kana asi kwatiita budira ndo kwatiri kuenda hatisi kuziva kwatiri kuenda boys tingori muroad kuenda hameno ikoko ah, pakaipa orit zviriko zviriko here kwenyika kutombowanawo nguva nomwe wako muchifamba muroad so just ngofamba pasina kuti muri kuendepi kana kuti taseka ngoti abhepi ah, ngatingotora chiwoo kunhasi tingofamba chete tingororawo ndino zvodiwa mhani tomboratidza mombe kuti mombe yakadai ndo inongoita zundopa mhamha yomai

muri kumusha si muri kuratidza kuti munoita senge muri kutya wani saka musanyembera vanhu vati hanzi tiri kumusha ani mungoona nhema zvadzoita boys munhu ari kuti tiri kumusha but ari kufamba achitya hanzi ndochaotorwa foni makamboona kumusha kwakadai

tijairane mvura yedu iya
nhasi ndiani anoita manje musi manoita unasi ndini ndaneta asi handimakubereka bheke
zvakaipa bhoni zangu Kwene mawani inotyisa baba izvito zvinhu izvi kungoti guys topota tichimbonetsana zvedu but tokasira regererana two minutes two minutes tikamborovana tikaita sei but ah, tozoregererana zvedu wes umwe wangu domuda
tiri vatedzani

Tongorova zvedu chiraunda tinayo tinayo boys but tichikumbira uchi mungondo tisubscribe wakumana youtube channel yedu miyambo zw you know yeah, miyambo tv miyambo zw zwe
facebook facebook page oh muri kutaura zveyoutube handiti miyambo zw facebook page miyambo tv youtube channel okay. Please guys,
madiro achatokuita boys
tichikufamba tichienda
ende tiri kufamba tichienda waiziva dzimba mm. dzimba dzakanaka dziri kuno hameno tichaputira
but tinoramba tichingofamba tichienda zve hatisi kumira

Hey, katosvika tatova neplan yacho kwatosvika todyei toita sei toita sei todya nono well ari kuweri malanguage akadai hanzi totodyanana isu totodyanana tasvika padate ah, pakaipa orit yabo ah, famba kusvika ta hanzi fambai tutu muri kuona kana shiri dzoboizi idzo dzinotori tu shiri idzo idzo idzo izi when he go fly you Ah, ah boys ndiri kufamba nababy but ari kutya manje ari kutya haana kana tosununguka timu rangu haana kana tokusununguka mwana wavanhu ari kutongotya waya waya pakaipa muti inozeri baby

but zviri kuramba manje zviri kuramba manje because chi mawani mawani mawani mawani wakomana but hazvisinei tiri kuenda zvedu kwatiri kuenda
kuneta ndokwaita munhu makaiva aneta kurwadza vati karwendo kadiki wana kunoita masekenzi wawacha
kafambisa veduwe sagara apa gomba unokutikirwa apa like dangerous bomba iro wakutikirwa apa ndikazokushaiwa wangu hmm. but iyo ibho here kusunga muti nemucheka gasi kuti muti unosungwa nemucheka kudai zvazichireveiko asi unoda kuti ndizokutengera mota iyo range rover boys vari kudarika range rover babe vari kuda range rover mwana ndotengawo neiko range rover team rangu babe vari kutarisa range rover vari kudarika apa anakiwa iye yewo but ah, anyway nekutenda ndichamutengera zvangu rimwe day you know rimwe day ndichamutengera zvangu

Chapaya vanhu. Mwana kwamba bana dare kwamba waro kuwa nanga kidi yanungo kwa yo. Where's? Ah. Ndikutarisiwa veduwe. Ndikutarisiwa singaiti ni vanhu vari mota dzavo. plus nekunaka ka vanhu vanodawo zvinhu zvakanaka sha vakangoona ofisi dzakanaka vanhu vanotarisa ndakanaka wangu ndakanaka sha asi nezvivindi izvezvi Cha ita zvinhu zvekufamba uchitora video muroad uchifamba netsoka eh? ah, apa todarikira pazebra cross apa you know hatidarike zvedu pane zebra cross apa eh, mota yacho iri kumhanyisa bwezi togona ngotsiko muri kuona mapombi ka vano mati mapombi wakomana totsikwa nemapombi aya vati taita mari tsikwa nemota yakanaka kudai tobva tatopuwa mari tikatopuwa mari totengawo yedu mota
asi watsikwa nhai ah, famba nemota chaisina uchabatsira

Muyambo TV futhi ese anoshanda asi ZW ndiyo yatinonya kuda hedu tokumbirawo Muyambo TV on YouTube channel Muyambo ZW on Facebook page Rudo rwenyu ka runodiwa because rudo rwedu ka tinavo ende munodo rwudawo ndakukona kutaura ndibatsirodo
Follow up, Google, show to me.

rambai makagadzirira rambai makagadzirira because zvatichakugadzirirai pamunenge makagadzirira ipapo
Alright.
Ndingatonyarara zvangu kuti mumba vachingoparidza ivo vega.

Andi chipilo chiri miro. Ah, munhu wacho anoushoyi boys. Anoushoyi. Ah, Andi edu kumba alright. Alright. musango varume vazhinji tikangopinda musango mweya dzedu takutofunga zvinhu zvakadaro ah! Ah, zvakaoma. Masango ndo atajaira. Majara masango. Ndo atakakura tichijaira. Zvese zvaitongopitwa musango zvoperera musango. Tairwiswa mumasango imo mutoro waniswa namasango anotwara nekuchema. Mai wee! Mai wee kani! Oi! kurohwa madzikoma edu aitowanisa boi dzangu bsaid zvakaipa
ndaneta veduaneta
ani ndatoneta ucha apa tafamba uri kuona rodi yacho kwairi kuenda toona bebi zvakaipa

tarisai kunhu kwatakuenda atava mahwana kutangira ipapa apo saka manje hatizvizonaki iste tichida hama dzedu vanhu vanotidawo